Ariyo nade? Ariyo maber.
Eh. Eh.
Amba ariyo maber. Eh. eh. Aneni chaki duogo. Achaka duogo nyadichiel kendo. Eh. Mondo wachak wawachi mathoth e puodho. Eh. Eh. Mana kaka pile. Eh. Eh. Ago erokamano oh. kuom bironi. Mm. Tageno ni ichopo otena ma nyocha akoni. Ah, amoso James Rabala. Eh. kata ka nyaji monyuongo kaka eh, niwacho eh. kaachiel kod ti mar ramogi staff duto te eh, amoso akowo mos oh. mos makende akowo koro mm. kaka ineno ni mm. ah, nyocha kum mm. ni nasari osebedo prepared and ready for transplanting odong' mana gi two weeks koro two weeks no mhm. is enough for me to prepare land seed bed mm. mondo bed ready for transplanting okay. koro kaka ineno ni mm. an gi joge na gi aneno gi mm. gitiyo ah jogi tiyo hey. Eh. aneno ka kendo gin gi nguvu sawa sawa hey. Eh, eh. hey. eh koro clear land eh. mondo gi apure oh eh koro ma ikori ne ne pure eh aikora ne pure to owadwa Felix eh en ang'o mitiyo godo e pur yani e loso puodho kaka bang' beto kaka isebeto puodhoni maber kamani kendo aneno ka pod idhi mbele gi bete eh. en ang'o eh. ma itiyo godo e pur eh. nikech wan gi dhok kata katinga wan kodo
koro ah, mae ananyisi ni en half eka half eka hmm. atiyoga gi anox plow mm. ma kweru mar dhiang' ema tiyoga godo ah. mondo ati dho ni ahero tiyoga gi tractor mm. tractor tiyo godo kapuro ajaga kapuro large scale eh janyisa ni ipura foto eh, apura foto afoto season mokalo naneno ka ipuro eka achiel eh macha eh. natiyo gi tinga eh, mano itiyo gi eh, tinga natiyo gi tinga ah.
eh koro this time round tiwacho ni koida tiyo gi gi dhiang' atiyo gi dhiang' mm. anok plow mm. nikech number 1 mm. ah, ka compare bei ah, bei mar Bei mar dhiang'. mar dhiang' Ah.
gi mar tinga tinga tractor Mm. tinga tinga Mm. aneno ni mar dhiang' ni is cheap Eh, Oh, en ki compare gi mar tinga. cheap. Eh, Macha kasto en readily available kumoro amora inya yude kata Mm. sani deal. Mm. apa ni dhok an godo machiegni Okay. kanyalo eh.
Wewadwa Felix, Eh. Nakwayo mana inyisa ni to ber mane ma eh. bang' ka koro isebeto nikech anyalo ra simu niya eh. dhiang' nyalo biro to pur apura gini kata ok ibet koro ere ber mane mar beto mokwongo ok ipuro ah. bang'e
mano penjo maber sana mm. gimomiyo abeto mokwongo mm. is to remove this weeds weeds man kagi Oh, adwa ni agolgi mm. e puodho kae mm. ma koro ka dhiang' obiro mm. to at least onyalo ng'injogi into tiny particles mm. sizes mag puodho eh, onyalo bedo into smaller pieces mm. e, koro ing'e ni dhiang' puro kuma purono mm. at least yo maber mm. monyalo ng'inje maber lo koro ng'injore to dwa wach niya e. uh, misebeto kamagi e. ginyalo konyo e mbolea nikech tuo gi tuo to eh. aneno ka kata ka japur mamoko kuonde eh. mosebedo kwa dhiye eh. waneno ka gikawoga motuo tuo gibole puodho gibole puodho ginya bedo ni gikonyo e fertilizer bende kose mana adier mm, kose bang' ma tikawogi akawa tiwito gi ah, ah. ineno gigi mm. once ni osefwagi kama to mm. gibedo ka koro ka dhiang' obiro to puro to odecompose gi Mm. mati o- obari gi Mm. to gibedo decompose Ibiro decompose. Eh, gibedo decompose ka gise decompose Mm. to mano act as a manyiwa obede lo kanyo Mm. eh, Okay. eh.
Erokamano wadwa Felix. E, namba ariyo gimomiyo adwa puro kendo Mm. gimomiyo nyaka pur Mm. da puro gi kata gi lweta lakini Mm. adhi tiyo gi dhiang' Eh. nikech ma is a small piece of land adhi tiyo gi dhiang' dhiang' benefit madhi pur madhi konya godo nikech namba one mm. aneno ineno ka weeds ng'eny ka yeah. weeds ng'eny ka ah. nyaka tie eh, weeds ng'eny ka mm. koro weeds gi mondo miyo gibed uprooted ma ok ginyal ti kendo mm. nyaka ati gi dhiang' mondo uproot gi from the ground uh -huh. eh. Mano ber nyi mi kata tich mayot mar eh, doyo baadaye eh nikech eh. miya tich mayot once ni seeds go uh, weeds go osebedo uprooted mm. to anyalo kawa long time kapok achako doyo to koka puro mm. koka weeds ok obedo removed fully mm. to kawa little time mondo mi achak doyo piny oh. eh. Koro owadwa Felix, mokalo nwang'iyo wach seedbed eh. kaka ne bedo prepared kendo aneno ka cross this time round nursery bed eh. naneno kit prepare eh. maber kaja season mokalo episode mokalo. Koro gisani ah, bang' ah, kisebeto puothi maler machalo kamae idwa kawo thuolo marom nade mondo koro ichak eh, eh, nini loso bukni magi okay ichak inyaka ior pitho koro kaka idwa okay chako. wa ah, kasepure Mm, to anyalo tieko it depends with the laborers mm, eh, laborers ka nitie to achako immediately Mm. To agombo ni mondo two weeks kochopo ni mm. ka jok gik osebedo ready for planting, yuda ka ase prepare ma ase olo mbolea, mm. aseketo bugni maber mm. ma koro akawo seedlings takete e seedbed. Koro kae mm. kasepuro mm. to one week one week one, oh, oh, ni one week one day Eh. one day tachako mana go bu go bugni eh. oh. apa ni ibro biro chieng mabro puro imak na kata kwero matin a ah, nyaka konyi hey, wadwa eh, Felix hey, kata go bukni hey. ana bia konyi sawa sawa koro oriti masani eh, asingo ni mar duogo wadwa Felix hey. koro ne joneno marwa kaachiel eh, uh, japur osesingonwa mar uh, kelonwa chenro machielo e, e puothe kaka kuseneno oikore ni mar puro koro kata kamano kik idhi mabor waikonu maber an sibuor liki makeloni chenro ni kaka pile kik idhi mabor Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more?

machiegni kendo e chenro mar pur gi ohala eh, bang' kwasekawo yueyo madundo wachak waduogo kendo ageno ni idhi maber ikawo yueyoni makende ahinya Eh, an adhi mana e lunch. Eh. Seduo.
Okay. Eh. Dong mano koro ber ahinya. Eh. Ing'e ni tich gok ber ka itiyo gi nono. Eh, jogena gi.
Eh. Be aneno gikawo gimoro. Ah. Eh, giwacho ni we koro gichak giduogi. Eh. Gikonya watie ka piyo piyo. Eh. Wariore gi time. Eh, mano adieri.
Eh. Okay. Odo Felix, uh, kawuono ne in e chenro mar uh, loso kar kama idalo dwa pidh dwa pidh eh, alot
eh, nyisa ni to apart from magi nitie tools mamoko okay mm. mondo mi aklia land ni mm. mobed ma proper mm. nyaka ti gi atiyo gi kweru mm. kweru tich ne kae mm. en ni nitiere uh, weeds mm. ma tiendgi obedo deep into the soil mm. uh, trunks mag ginene mag yien mm. roots mag yien go nitiere mobedo deep into the soil koro ka gibedo deep into the soil mm. beti nyalo ng'adogi mm-hmm. on the stem eh. koro ko kakineno magi eh, kakineno magi eh. eh. ma ing'e ni beti ong'ol on the stem mm. koro mondo mi agole fully from the ground mm. atiyo gi kweru kweru ema chadhe godo kama achadhe achadha kama tagole from the root mm. eh. Eh, koro wuog e tiende te eh, eh. mano tich kweru oh. namba ariyo mm. atiyo gi beti mm. beti to atiyo afwayo afwaya maber kaka man eh, mm. nitiere wit moko mabe mm. abeti ok nyal mm. tiyo tijgi. Mm. Koro mar adek, uh, tool mar adek matiyo godo en off-watch. Eh, aneno kata ka wuodi ni eh. kijana eh, tange matin. Eh, ma eh, aneno kata ka wuodi ni ni eh, eh, eh, ma off-watch. Mm. Ma achiel kuom gik matiyo go mondo clear, yeah. clear la. Ah. Eh, okay.
Eh. Erokamano, anyalo tadi mbele gi tich. Koro owadwa Felix. Eh. Amano koro Iikori ne pur, aneno ka iikori ne pur ahinya. Eh. Kendo ang'e season ma wang'ni, eh. iikori ne ahinya. Eh. Ang'e ni ruoth dhi konyi. To weather ma koru koni chalo nade momiyo iikori ne pidho season ni pidho skuma? Ok wanyal rely sana ir koth. Mm. Koth ok wanyal rely sana ir. Mm. Ah, koth en re- unreliable kaka wang'e ni ma muuru Mm. muuru koth en unreliable ok inyal inyal rely on koth koro an ok anyal rely gimomiyo ok anyal rely on koth Mm. en ni an gi source of water Mm. ah, mar pumping atiyoga gi gi gi generator. Eh, itiyo gi mondo omi generator.
apam- eh, Okay. eh, Ah, nikech eh, pod wan gi mang'eny mowinjo wakel ne nyikwa Ramogi Ajwang', eh. ne wakwayo ma thuolo mar kawo kinde matin mondo waduog e season machielo. Ka ok kamano wadwa Felix, nadwa ni mondo inyiswa yore mag tudruok minyalo yudi kod kata kaka e namba ni eh, nyis nyikwa Ramogi Ajwang' ma ang' nyalo gombo ni mondo oyudre kodi.

Ah, mana kamano nyikora moga jwa makelni chenro ni kaka pile en an sibuor liki eh, kik idhi mabor pod wakelni chenro ni yo makende ahinya orit yo masani